Ngħidu x'ngħidu, bil-flus timxi 'l quddiem, mhux vera? Fil-ħajja tal-lum, il-flus huma meħtieġa u bżonnjużi. U allura xtaqt niddiskuti proprju dan is-suġġett, għaliex ngħidu x'ngħidu, ħafna minna, fil-maġġoranza assoluta tal-poplu dinji, jaħdem biex ikollu l-flus ħalli jkun jista' jgħix. Issa min idaħħal ħafna, min idaħħal inqas u min idaħħal ftit, u hawn min ma jdaħħal xejn ukoll. Għaliex għandna ħafna nies li huma bil-ġuħ fid-dinja, hawn aktar nies li mhumiex komdi milli hawn nies li huma komdi. U mbagħad hawn nies li tant kemm huma komdi u b'saħħithom li għandhom il-ġid daqs li kieku għandek nofs id-dinja, pereżempju, tista' timmaġina. Ok, nilqgħu magħna lill-President tal-Aħmadija Musulmana, lil Liaq Ahmed Attief. Merħba ħabib tiegħi. Grazzi ħafna għall-istidina tiegħek mill-ġdid. Insellem lilek, lill-ħabib tagħna Ken Attard u anke l-ispettaturi kollha ta' dan l-istazzjon. Thank you.
Inti ħabib tiegħi, merħba.
Grazzi darb'oħra tal-istedina.
Illum naqra differenti, ma' xi ħadd differenti illum. Iltqajt miegħu konna. Iltqajna, iltqajna iva, xi, ma nafx hux imilied li għadha jew l-milied ta' qabel. Ta' qabel naħseb, xi żewġ. Mela, mela. Għax jien inħobb nagħmel dak il-programm fil-Milied, inħobb nagħmel programm ah. inżaqqakom flimkien hekk, nitkellmu fuq affarijiet. Mela, mela, mela. U kif kif ħa nitkellmu llum wara kollox? Aha, u m'għandix dubju li ħad tkun konversazzjoni interessanti ħafna. Attiv.
Il-bniedem isu dejjem irid. Issa mhux b'mod egoistiku, ma għax irid jgħix. Il-formola hija dik taħdem jew tara kif ħa takkwista l-flus biex inti tgħix. Issa tgħix ħajja normali, tgħix ħajja daqsxejn aħjar minn dik normali jew inkella tgħix ħajja ta' miljunarju kif hawn ħafna nies fid-dinja.
Karl, Alla jgħid fil-Koran Imqaddes, Alaa bi zikrillaahi tatma'innu l-qlub, jiġifieri ifisser li mingħajr it-tifkira u l-imħabba ta' Alla, qlub tal-bnedmin ma jistgħux ikollhom sodisfazzjon u kuntentizza. Darba tfal u żgħażagħ kienu jiddiskutu xi punt għax kellhom xi kienu jgħidu l-għana hija tajba, l-oħrajn qalu le l-għarfien u edukazzjoni hija aħjar. U kien hemm diskussjoni bejniethom tajba Vis. Il-Mexxej tal-Komunità Ahmadiyyah il-Fundatur Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, paċi tkun miegħu, kien jisma' din id-diskussjoni imbagħad ġie għand it-tfal u qal, Ismgħu, żgħażagħ, la ġid u lanqas għarfien huma tajbin. Jekk M'hemmx il-grazzja u l-barka ta' Alla magħhom. Qal li l-barka u l-grazzja ta' Alla huwa dejjem, hija dejjem aħjar. Għaliex? Għax ħafna drabi naraw li persuni għandhom teżori tal-flus, imma ikollhom, xi mard kroniku imbagħad ma jistgħux igawdu minn dak il-flus, l-għana, rikkezzi li għandhom. Hemm nies li għandhom l-aqwa għarfien, għandhom ċertifikati immens. Imma jiġri xi ħaġa, xi mard li iġenninhom. Allura dan ifisser li anke jekk il-bniedem għandu kollox, jekk huwa vojt li l-bogħod mill-barka u l-grazzja ta' Alla ma jistax igawdi dak. Jien f'Malt, bil-lingwa Maltija għandna frażi vera sabiħa li togħġobni li l-flus huma qaddejja tajbin iżda sidien ħżiena. Il-flus huma qaddejja tajbin iżda sidien ħażina. Jiġifieri, Sakemm il-flus hemm biex jgħinna, biex jservi lilna bħala bnedmin, huwa tajjeb. Imma meta tiġi jiġi l-mument meta l-bniedem jibda jisservi lill-flus, dan huwa ħażin. U meta l-bniedem ikollu ħafna, flus u jsir il-sir tal-flus u jibda jservi il-flus minflok il-flus jservu lilu. Dak naraw fid-dinja. Għalhekk il-Qaddis Profeta Muħammad paċi tkun miegħu qal li ghina an-nafs al-ghinau ghinau an-nafs, jiġifieri il-ġenerożità Jekk mhux tal-flus, jew il-bniedem jekk għandu ħafna flus dan ma jfissirx li huwa ġeneruż. Il-ġenerożità tibda mill-qalb. Ħafna drabi naraw li l-bniedem għandu flus żgħar wis, imma ġeneruż wis. Bnedmin naħa l-oħra għandhom miljuni imma ma jridux biex jagħtu biċċa. Karl, permettili biex nirrakkonta l-istorja żgħira li darba Qrajt fuq is-midja soċjali. Kien hemm tifel li kien ibigħ tè, naħseb kien fi xi naħa tal-Pakistan xi mkien jew Afganistan. U xi ħadd mar għandu u qalli m'għandix flus imma għandi bżonn biex nieħu kikra tè. Imma qabel qalli sakemm inti hawnhekk, qalli jien hawnhekk għal sagħtejn. Qal li kemm flus jew kemm kellek biex tbih Kemm beħħej te. Ibbejħ te, il-te. Qal li xejn issa. Ma bigħ xejn.
Xejn.
Qal li imma jien irid ukoll biex nieħu kikra te imma m'għandix flus. Qal li ma ġara xejn. U offra lilu kikra te level klijent u anke bla flus. U dak kien mar minħabba r-raġuni. U imbagħad tkellem miegħu li qal li jien ġejt biex nittestjak. Kont naf li ma kellekx flus illum, għal sagħtejn inti tistenna u ħadd ma ġie għandek, u jien ġejt u anke ma tajtlek. Tlabtek biex ttiuli b'xejn. B'xejn.
Imbagħad qalli u tah kważi flus mhux ħażin minħabba l-ġenerożità u qalb ta' dev tiegħu, qalli dan huwa mhux reward imma bħala apprezzament li kont taf li għandek bżonn il-flus, imma meta kelli bżonn int offrejt. Għalhekk dan hija apprezzament.
U imbagħad tah.
flus biżżejjed ħafna li mhux kien biżżejjed għal ġurnata imma anke għal xahar. Jiġifieri dan dan juri hemm żewġ lezzjonijiet. Li dawk in-nies li għandhom inqas huma dejjem hemm biex jgħinu lil ħaddieħor. Il-flus ma jagħmilna ġenerużi imma qalb tajba jagħmilna ġeneruż. It-tieni, meta l-bniedem ikun ġeneruż, jibbenifka iktar mhux inqas. Ħafna drabi nies jaħsbu li jekk nagħti dak li għandi lil ħaddieħor, possibbli għada jew pitgħada insir fqir. Le. Meta nagħtu b'raġuni u intenzjoni tajba fl-imħabba ta' Alla, huwa ma jħallix dak biex iħassar, that does not count quddiem Alla u jippremjah li dak il-bniedem mhux darba jew darbtejn. Fil-Quran Imqaddes Alla jgħid li Alla jippremjah dawk in-nies seba' mitt darba iktar. U qal li għal dawk li Alla jħobb m'hemmx limiti. Jiġifieri sa seba' mitt darba huwa grantit Imma jekk Alla jixti, anke jista' jagħti iktar. Imma hemm irid biex dispjega, ħafna drabi n-nies jgħaddu jien qgħad tajt ojro lil xi ħadd u fil-lejl sal-lejl ma irċivejt seba' mitt darba. Iva, aħna għandna biex nonfqu b'rieda soda u tajba bi intenzjoni purissima mhux għall-premju, għar-reward li ħa nirċievu xi ħaġa lura, imma fl-imħabba ta' Alla u għall-bnedmin biss, imma Alla żgur jippremjah, imma kif u meta Irid Alla.
dak fi idejn Alla. Ken,
il-flus xi jfissru għalik u x'inhuma l-ħsibijiet tan-nies li tintaqa' magħhom? Inti jkollok ħafna nies, ix-xogħol tiegħek ilaqqak ma' negozjanti. Ovvjament is-suġġett tal-flus fost in-negozjanti kultant ikun ta' prijorità, mhux vera? Ħafna, ħafna jkun ta' prijorità. X'inhuma l-ħsibijiet tiegħek dwar dan is-suġġett? Ara, il-ħsieb tiegħi huwa dan, huwa simili ħafna li li qed jgħid Għatif as well. Il-biċċa xogħol hija din, illi ħafna negozjanti it-tir l-ewlieni tagħhom ikun għall-profitt. Wieħed mill, ħa nagħmlu hekk, wieħed mill-ewwel raġunijiet li bniedem jibda l-business tiegħu huwa biex għax jaħseb li ħa jkun jew ħa tkun iżjed ħieles jew ħielsa. Għal raġunijiet li forsi jibdew jaqalgħu l-flus, allura jkollhom il-flus u jistgħu jagħmlu ċertu affarijiet li dejjem xtaqgħu jagħmlu, jew jipprovdu għall-familja tagħhom, Jaħsbu li ħa jkollhom il-flessibilità tal-ħin, kombinazzjoni qabel konna qegħdin nitkellmu fuq il-ħin li li nagħtu dwar fil-business tagħna jew fix-xogħol tagħna. Jaħsbu li ħa jkollhom dik il-ħelsien. Però ħafna drabi jaħdem il-kontra. Għaliex? Għax jibdew jaħdmu ħafna u jibdew jagħtu ħafna ħinijiet fix-xogħol tagħhom. U jekk il-flus ma jiġux mill-ewwel, jew qed idumu ftit biss jiġu, jibdew jinkwitaw ħafna fuq ix-xogħol tagħhom. Issa, il-biċċa xogħol hija din, jekk il, jekk il-raġuni tiegħek tal-business ewlieni huwa biex taqla' l-flus, ħafna drabi ħa ddum ħafna iżjed biex taqla' l-flus. Il-flus huma il-by-product tal mod u manjiera kif inti taħseb. Issa meta ngħid mod u manjiera kif inti taħseb, ħa norbtuha ma li kienet jgħid Atif ukoll. Meta inti qed taħdem bil-qalb, meta inti tkun ġeneruż, meta inti tkun ta' qalb tajba li, li tgħin il-ħadd ieħor, li tkun lest li tkun aħna nitkellmu nies fil-business li jkunu ġentili jew ikunu mal-ħaddiema tagħhom, jafu jmorru mal-ħaddiema tagħhom. Dawk kollha affarijiet li ġejjin mill-qalb. Il-biċċa xogħol hija din meta inti taħdem b'dak il-mod, dak li qed tittrasmetti fid-dinja, fl-univers, lejn Alla. dak li qed tittrasmetti u bilfors irid jiġi lura kif kien qed jgħid, kien bilfors irid jiġi lura li huwa elinjat eżatti magħha din il-biċċa xogħol. Mela jekk jien qed inkun ġeneruż ħa jiġi lura ġenerożità. Il-ġenerożità jista' jiġi mitt elf forma. Jista' jkun bniedem ikun ġeneruż miegħek, jista' jkun bniedem ikun ġentili miegħek, jista' jibdew jiġu il-business jibda jaħdem u jibda jiġu l-profitti. Issa fejn jidħol il-flus ukoll. Jien għalija ma nara l-ebda ħaġa ħażina li bniedem irid jaqla' ħafna flus. M'hemm xejn ħażina fiha dik, assolutament. Se tagħmel bihom imbagħad u x'tixtieq u għaliex tixtieq ikollok ħafna flus huwa mod huwa xi ħaġa oħra. Pereżempju, il-servizz li rajna ta' Mark Zuckerberg u għadna kemm jaqla' flus u dawn l-affarijiet, Jiena nniżżillu l-kappell u ngħidlu proset għax kien bniedem li kien kapaċi jagħmilha. Li ma narawx ħafna drabi illi bniedem x'qed jagħmel b'dawk il-flus għax jista' jkun dan vera għandu biljuni imma jista' jkun qed jagħmel ħafna ġid bihom ukoll dawn, jista' jkun qed jagħti lill-foqra, jista' jkun qed jagħmel ħafna ġid Ħafna drabi ma narawhiex din. Qed jiffinanzja qed jiffinanzja pereżempju riċerki. Jista' jista' jkun hemm jista' jkun hemm ħafna ħafna ħafna affarijiet li qed naraw. U wkoll irridu nifhmu wkoll li għax bniedem ikollu flus ma jitfissirx li mhuwiex spiritwali. Għax hawn min għandu ħafna flus u mhuwiex mhuwiex spiritwali. U nerġa' ngħidlek, jiena min-naħa tiegħi ngħid ma niġġudikahx. Dak huwa affarijiet tiegħu, kif irid jgħix il-ħajja tiegħu, sewwa? Mela hawn nies li għandhom ħafna flus u mhumiex spiritwali għax moħħhom fil-flus biss, jixtiequ l-flus biss, pereżempju, jridu jakkwistaw. Imma again, għadhom ma fehmux u għalhekk ikun hemm dik il-vojt. Ikun hemm dik il-vojt għax inti takkwesta flus, vera takkwesta flus, imma kemm kemm ħa takkwesta flus u tħossok qisek ħa tħossok fulfilled? M'intix se tħossok fulfilled għal dejjem. Għax illum qomt u erġajt biljunarju int. Jiġifieri, x'inhi l-motivazzjoni tiegħek tal-ħajja. Għalhekk hi sabiħ mill-affarijiet mill-qalb, għax dik hija xi ħaġa ta' kuljum, eċċitat kuljum. Mela, qatif jiltaqa' man-nies kuljum, ikun eċċitat biex jgħinhom biex iħoss biex hu jħossu tajjeb. Alvolja huwa u nerġa' ngħidha din u ngħidha meta aħna qed nagħmlu l-ġid lil ħaddieħor, avolja qed nagħmlu għal ħaddieħor, L-ewwel u qabel kollox, qed nagħmluha għalina. Ħafna nies jaħsbu li di ħa, x'jiġifieri? Le, jiena qed nagħmlu għal ħaddieħor. Le, le, le, inti qed tagħmlu. Għax inti meta tagħmel għal ħaddieħor, tant tħossok tajjeb int, trid tkompli tagħmilha. Qisha droga. Trid tkompli tagħmilha. Għax tant tħossok tajjeb, tant tkun konness ma' Alla, tkun parti minnu, illi tant tħossok tajjeb li terġa' tagħmilha. Mela issa l-iskop tal-ħajja tiegħek inbidlet. Imma għax l-iskop tal-ħajja tiegħek huwa biex tagħmel ġid, biex ikollok impatt ma' ħaddieħor, biex tgħin lil ħaddieħor, mela Fl-univers, Alla ħa jgħinek ukoll għax ħa jiġu l-flus biex issa inti tista' tkompli għax jiena kull business nixtieq li jgawdi. Għaliex nixtieq li kull business igawdi? Għax jekk bniedem jekk bniedem jew business mhux qed igawdi jew mhux qed jaqla' l-flus, ma jistax ikompli. Mela hemm fejn jitlu l-flus u hemm fejn jidħol għax mod jien nista' nħares lejn da' servizz ta' Mark Zuckerberg u nista' nħares lejha u ngħid, L-aħwa prosit man. Vera namerah dal bniedem għax irnexxilu ngħawed. Jew nista' nħares lejna huff ara dan kemm hu fortunat, jiena li żvinturat, jaqar ara dan taqar dak il flus kollu x'jagħm bih hawn dawk il flus kollha għaliex mhux qed jagħmel Mela issa jiena ġej minn naħa ta' bl-Ingliż envious, I'm very envious, ġelosija qed Qed inħares lejha b'ċertu mod ta' ħdura. Mela jiena x'qed nittrasmetti issa, qed nittrasmetti l-ħdura. U kapaċi nġegħel lil ħaddieħor idur kontrih u jkun aħdar ukoll. Mela issa x'ġid qed nagħmel jiena? Mela l-flus ma rridux ikunu prinċipalment għal xiex qed tgħix. Isiru, ikunu by-product tal-mod kif qed tgħix. Mela meta qed tgħix b'ċertu mod, il-flus ħa jiġu. Issa, again, irridu nafdaw u jiġu meta jiġu, kif qal, mhux meta qed nistennew, ngħidu eh rridu jaslu għada, jew bilforsa. Kultant hemm għad hemm. Mhux hekk imorru l-affarijiet. U għax kultant għad hemm lezzjonijiet li għad irridu nitgħallmu. Iżjed u iżjed. Jiġifieri l-iskop huwa mela jiena rrid ngħix ħajja, irrid inkun Kuntent. Inkun kuntent issa, għax semmejnieha di kemm-il darba fil-programm. Irrid inkun kuntent issa. Nagħmel l-affarijiet li nħobb nagħmel issa u jkolli kollox. Imma l-maġġoranza ta' nies qed jgħixu, irrid ikolli biex imbagħad nagħmel biex imbagħad inkun kuntent. Kun kuntent issa b'dak li għandek u ukoll eċitat għal dak li ġej. Agħmel l-affarijiet li tixtieq tagħmel issa, tgħin lil ħaddieħor, il-business tiegħek, li jkun. U jkollok kollox. Għax ikollok dik il-kontentizza, dik il-paċi f'qalbek, diġà. Għandi dan is-servizz, ħa jitkellem waħdu, għaliex proprju huwa bil-mużika biss. Imma għoġobni, interessanti ħafna, għal kemm hu sabiħ.

persuna li huwa diżabbli li beda juhu selfie bil-mobile tiegħu wara kellu dik il-karozza lussuża, ġie l-owner ġie sid il-karozza qallu ħa nara x'għandek u x'ħadt bħala ritratti imma mhux biss ikkumplimentah talli mbagħad rajna l-filmati li ħadlu ritratti ħadu miegħu. Dak huwa kindness ukoll, vogl dire ma għamel xejn speċjali imma naħseb illi Intelgħu dik il-persuna u intelgħa l-ieħor ukoll. Qed juża l-abbundanza tiegħu, użah għall-ġid ta' ħaddieħor. U mhux hekk biss, nista' ngarantilek li dak li ħass ġo qalbu kien kien jiswa ferm iżjed mill-karozza li kellu. Għatif.
Iva Karl, dak kif qal ħabib tagħna li meta xi ħadd jaqla' iktar flus m'hemmx ħażin fih u inkella u naħseb huwa importanti li l-bniedem jaħdem iktar sabiex ikollu ħafna ġid. Dik il-competition, kompetizzjoni, hija importanti. Mingħajrha il-ħajja se tkun baqa' f'ximkien. Imma l-għan l-importanti huwa jien irrid biex nirrakkontax l-istorja li rrakkonta l-Għadis Profeta Muħammad, paċi tkun miegħu, li tagħtina lezzjoni li kif dawk il-flus il-bniedem għandu biex jonfoq, kif għandu biex jagħmel ma' dawk il-flejjes. Qal li darba kien hemm xi ħadd raġel ta' qalb tajba Persuna twajba kien jimxi fid-deżert u sema' xi leħen li xi ħadd jikkmanda lis-sħab biex immorru x'imkien jagħmlu xita u ssaqqu l-għelliqi ta' dik il-persuna. Dik il-persuna twajba beda jimxi wara s-sħab u wara ftit sħab marru u waslu fuq il-muntanja, għamlu xita qawwija, imbagħad l-ilma beda jinżel mill-. Fuq il-muntanja. Mill-muntanja u marru fil-qeli. Hemm kien hemm persuna kien issaqqi l-qelijiet tiegħu. Mar għandu u saqsa X'ismek? Qalli, Qallu. jis, qallu, jisimni dak u dak, dak. Imbagħad qalli, Għaliex qed ssaqsini dwar ismi? Qalli, Kont niġi fid-deżert u semmejt ismek u xi ħadd ikkmanda u naħseb li Alla ikkmanda lill-sħab biex imorru u jagħmlu xita għal għelieqi tiegħek. Għalhekk ġejt biex naf X'qed tagħmel? Li Alla qed jieħu ħsieb l-għelieqi tiegħek hu stess. Qal li, Jien nagħmel sena kollha naħdem u dak il-flus li jinġabar minn dak il-għelieqi tiegħi, dak il-frott jew ix-xejjex dak li qed nagħmel, naqashom fi tliet parti. Fi tliet kategoriji. Kategoriji.
Level Parti nagħti f'isem Alla lil dawk in-nies li huma fil-bżonn. Jien, jiġifieri wieħed minn tliet. Minn tlieta. Minn tlieta qed jaqsam bejn in-nies, bejn il-bnedmin. It-tieni parti qal li nużawhom għalija u l-familija tiegħi. U t-tielet parti Ninvesti mill-ġdid fil-qielieqi għall-ħxejjex jew għall-frott jew il-crops li ġejja. Qal li dak nagħmel biss. Dak li qed nagħmel. Dak nagħmel.
Imma hemm lezzjoni. Hemm lezzjoni għalina. Ma kienx jagħmel xi ħaġa żgħira hija xi ħaġa kbir kbir biss. Kien jagħti wieħed minn tliet Tlieta f'itri lejn Alla. Jiġifieri, jekk aħna iridu biex inkunu kuntenti, nibqgħu sodisfatti, dak li Alla jagħtina nonfqu biċċa kbira fuq il-bnedmin tiegħu. Dan Dak li nonfqu, nirċievu. Kif dejjem nużaw Karl dik il-frażi li jġobna ħafna, meta tirċievi tibla' jdejk, meta tagħti timla' qalbek. Naħseb meta nagħtu lil xi ħadd, nimlew ħajjitna bil-ferħ, sodisfazzjon u kuntentissima, kuntentizza. Għalhekk hemm għalina li ma nieħux kollox għalina. ma nġabbrux flus fil-banek, ma nsirux biex dinja titkellem dwarna li aħna l-aqwa persuni fid-dinja għandna l-iktar flejjes, le, ejjew nagħtu dak li għandna u minn fejn ġibna. Ta' dak li l-flus il-bniedem għandu qed jiġi minn għand Alla. Għax meta il-bniedem jitwieled għandu xejn fuqu u meta jitla' din id-dinja ma jieħu xejn miegħu. Allura dak kollu li għandna fi din id-dinja hija minn barka u l-grazzja t'Alla. Għalhekk huwa importanti li naqsmu dawk il-barkiet f'isem Alla għal nies li huma fil-bżonn. Hekk hekk naħseb dinja issir ħafna aħjar. Jekk illum il-ġurnata naraw in-nies sinjuri, il-pajjiżi sinjuri, dak li flus għandhom, jekk ftit, mhux ngħid one third of their income, anke jekk one out of fifty jew hundred jaqsmu u jagħtu lin-nies foqra fid-dinja, naħseb ħadd ma jibqa' fqir u fil-ġuħ u kulħadd se jkun fuq saqajh. Allura minflok minflok li dejjem nitkellmu fuq dawn l-affarijiet kemm se jkun aħjar. li kulħadd jagħti sehmu, anke jekk għandu ftit jew ħafna, għax kull qatra tgħodd. U dan l-aħħar, dan l-aħħar smejt frażi tajba ħafna li jużaw fil-Albanija li mal with brick and brick tibni plazz. Kemm sabiħa. Imma imma żomm naqra xem barra ħankun naqra l-avukat tax-xitan. Imma barra din jgħidu imma d-dinja ġusta, Hawn min għandu ħafna u hawn min verament m'għandu xejn. Xi twieġeb għal din? Id-dinja hija ġusta? Il-ħajja hija ġusta?
Jien nemmen li hi ġusta. Hi ġusta. Kulħadd għaddej mill-azzjonijiet tagħhom, kulħadd għaddej minn minn ħa ngħidlek mid-diffikultajiet tagħhom. Xi wħud minn dawk id-diffikultajiet jikbu jidhru ħafna ikbar milli milli nistgħu nimmaġinaw. Imma Di anki Kristu qalha, dejjem ħa jkun hemm, dejjem ħa jkun hemm il-foqra. Meta semmejniha dik kemm darba meta Marija Magdala marret tagħmillu ż-żejt li kien jiswa ħafna flus da ż-żejt fuq saqajh. U u qabżu qalu ma għaliex qed tuża dak iż-żejt jiswa ħafna flus u Kristu kien qallhom qallhom dejjem ħa jkun hemm il-foqra u dejjem ħa jkun hemm min ħa jkollu l-ġid. fid-dinja. Irridu nifhmu wkoll illi, illi, again, skont kif qed tħares lejn l-affarijiet. In-nies li huma, ħa ngħidulek, għaddejjin minn diffikultajiet, il-foqra, pereżempju, ħa nużaw il-foqra, again, foqra, ħa nitkellmu fuq flus issa, għax jista' jkunu jkunu foqra mill-flus. Però spiritwalment ikunu ikunu ħa ngħidlok aħjar minni. Bil inti qed tgħid bil-maqlub ukoll hawn min hu sinjur imma fqir fil-qalb. Hawn kollox, hawn min hu sinjur u fqir fil-qalb. Hawn min hu min hu m'għandux flus u u u sinjur fil-qalb. Mela x'inhu l-aqwa? Hawn min hawn min għandu ħafna flus. Imma x'inhu l-aqwa?
Bilanċ, bilanċ. Le, ma nħares. Għax hawn is-sinjuri li huma kuntenti. Idealment, la qegħdin f'din dinja. Idealment, la qegħdin f'din dinja li inti tkun, ħa ngħidlu hekk, sinjur li jkollok il-flus u spiritwalment tkun rikka wkoll. Għaliex? Għax jekk ħa tkun rikka spiritwalment, ħa tuża l-flus tiegħek fil-ġid. U kulħadd għandu dik il-kapaċità, imma l-biċċa xogħol hija li kulħadd għaddej mil-lezzjonijiet tagħhom. Mela, bniedem fqir, ara kemm hu spiritwalment, bniedem fqir, ara kemm qed jagħmel ġid. Ħa ngħidlek għaliex, issa, again, mhux, jien ma nixtieq lil ħadd ikun fqir, ma nixtieq lil ħadd ibati, però rrid inħarsu lejha minn ħafna minn ħafna naħat. Mela jekk jien biex nista' nagħti xi ħadd fqir, irrid ikun hemm xi ħadd fqir. Mela dawn xi ħadd fqir. L-aħwis qed nifhmek.
Xi ħadd fqir lili qed titini l-opportunità li nagħmel il-ġid. Mela, għalhekk kollox huwa ċirku tond u għalhekk kollox huwa marbut. Inti qed tgħid li kieku kulħadd sinjur, agħmel każ, kulħadd sinjur, m'hawnx faqar fid-dinja. M'hawnx faqar fid-dinja.
X'inhi s-sitwazzjoni?
X'inhi s-sitwazzjoni? Ifhimni, potenzjalment m'hemmx problema ta' flus, ħa nagħmlu hekk. Però, l-ewwel nett, qatt mhux se tkun. Mhux hekk. Mhux se tkun. Għax, għax, u gem, nistgħu nidħlu f'ħafna affarijiet, ma, mhux se qatt mhux se tkun, u għalhekk imp, trid tħares lejn minn naħa dra, jien użajt l-eżempju, ġieli użajt l-eżempju, illi jien naf, immaġina jien kelli ħija, m'għandix ħija, għalhekk nista' nuża dil-eżempju, u xi ħadd joqtol il-ħija. Xi ħadd joqtol il-ħija. Ma nemmenx li xi ħadd joqtol huwa xi ħaġa tajjeb, mhuwiex. Ma nemminx li hemm. Imma lili tani l-opportunità li naħfer dal-bniedem l-ieħor, mela lili, lili, lili u meta naħfer ngħidu, ngħidu li spiritwalment ħa televani lili. Mela lili tani l-opportunità biex potenzjament naħfer. Mela dan għamel ħażin jew għamel ġid? Issa nerġa' ngħid, Qatt ma nistenna li xi ħadd, qed nieħu daqsxejn ta' estrem, ma qatt ma nemmen li xi ħadd għandu joqtol lil xi ħadd. Però minn naħa tista' tħares lejha u tgħid għamel xi ħaġa ħażina. Min-naħa l-oħra tista' tgħid dan tani opportunità immens. biex jiena nkun iżjed viċin 'l Alla. Jekk permettili, jekk permettili. Iebsa di, eh?
Jekk permettili ngħid xi kelma għax is-sofferenzi fid-dinja huma sabiex nifhmu l-kuntentizza. Jekk ma jkunux hemm sofferenzi, kif nafu x'inhu l-kuntentizza jew sodisfazzjon? Id-dlam hemm. Jekk m'hemmx ħaġa m'hemmx oħra. Iva, hemm jekk m'hemm dlam, Kif nafu li hemm id-dawl? Jekk m'hemmx mard, kif napprezzaw is-saħħa? L-istess mod, il-fqar hemm sabiex aħna napprezzaw il-barkiet ta' Alla. Jien qed ngħid imma għalxiex mhux bil-maqlub? Għaliex mhuwiex? Għaliex dak ġie fqir? Naħseb għax il-bniedem s'issa, s'issa, U u onestament ngħidlek din qed tinqeleb bil-mod il-mod. S'issa l-bniedem ma ndunax illi illi għad hemm nies li jixtiequ jaħtfu. Jibżgħu jibżgħu illi jekk ma jkollhomx u jridu l-poter, jaħsbu li biha għandhom il-poter. Ara, naħseb naħseb dak li qed tgħid huwa huwa minnu u forsi u forsi tajjeb li li nidħlu fiha din. illi qisu mit-Tieni Gwerra Dinjija, nitkellmu minn hemm 70 sena ilu, il-bniedem beda jerġa' jiżviluppa lilu nnifsu. Qisu fis-sebgħinijiet, tmeninijiet u anki wkoll fid-disgħinijiet, il-bniedem ried il-flus. Naħseb kellu kilba għall-flus biex jgħix tajjeb, biex jgħix aħjar. Però nħoss illi f'dawk l-aħħar snin b'mod partikolari, Illum qegħdin naraw il-ħajja minn aspett differenti. Fil-fatt anki wkoll eh, kif kien kif konna naħsbu ehm, il-ħsibijiet tal-bniedem inbidlu ħafna, anki wkoll kif konna naħsbu fuq ehm, suġġetti kontroversjali. Illum sirna nirraġunawhom isu iżjed għal-kem għal ċertu nista ċertu età jgħidu isma id-dinja nbidlet taħt fuq. Le, naħseb il-lum sirna naħsbu daqsxejn differenti u biex nibqgħu mal-kwistjoni tal-flus, illum issib nies, u ħafna minnkom li qegħdin issegwuna li tgħidu isma' aħna qegħdin ngħixu tajjeb imma, din smajniha kemm-il darba, imma rridu kwalità ta' ħajja aħjar. Vuol dire li il-well being tagħna nixtiequha li tkun aħjar. Mhux neċessarjament biex ikollok il-well being tajba, il-kwalità tal-ħajja tiegħek aħjar, Huma biss il-flus. Ħafna nies qegħdin jgħiduha di, eh? Thank you. Ma rridx immorru politikament għax mhux is-sezzjoni tagħna, imma pereżempju n-nies ma interessahomx milli rċevew flus id-dar ċekk ta' riveżjoni tat-taxxa lura u allura dawru fehemthom u qalu isma' ħa nivvutaw it-tali jew ħa nivvutaw lill-oħrajn. Għaliex illum in-nies qed tqies il-kwalità tal-ħajja, jiena l-environment tiegħi, kif kif qed tifhmu l-punt? Volli li l-kilba l-flus tidher tidher illi qed tonqos. Imma qed inħarsu iktar lejn kif nistgħu ngħixu b'kuntentizza u naħseb li anke dik li ngħinu l ħaddieħor. Imma din importanti, importanti li ma naslux f'punt li ngħidu trid tkun ħaġa jew oħra. Jista' jkun kollox. Bniedem jist, bniedem jista' jkollu kollox. Vera ċ-ċirkustanzi Jista' jkollok, jivarjaw. jista' jkollok kollox?
Bni, ma, ma le ma jistax.
Skont x'inhuma Għax bni- kollox għalik. eh, sko- eh, Eżatt, il-bniedem Proset.
differenti. U, u, ma, u, u, u m'hemm xejn kif qal Għatif ukoll. Dik l-ambizzjoni, dik hija nat, dik hija n-natura tal-bniedem li nixtiequ naslu eh, punt ieħor, punt ieħor. Però, U nerġgħu niġu lura għal dik, Karl, semmejniha kemm-il darba, ma nkunux marbutin magħha. Rrid nasal f'punt jiena li biha din jew mingħajrha, kollox li huwa tad-dinja, kollox li huwa tad-dinja, jiġifieri Mark Zuckerberg, pereżempju, jien nuża l-eżempju ta' Mark Zuckerberg, l-identità tiegħu hija marbut ħafna ħafna ma' Facebook, sewwa, mal-businesses tiegħu. Marbut ħafna. Issa, ma nafx x'qed jagħmel hu għal għall-spiritwalità tiegħu, għad-detachment tiegħu biex meta, għax jista' jkun għada kollox ikun telaq, jiġi xi mard u f'daqqa waħda m'hemm xejn iżjed importanti issa f'daqqa waħda. Jista' jkollok l-aqwa business tad-dinja, imma f'daqqa waħda għandek jew jinqala' xi ħaġa, xi mard fil-familja u trid tieħu ħsieb hekk u trid tieħu ħsieb hekk. U issa Jiġifieri din li din ir-rabta li għandna mal-affarijiet li huwa tad-dinja, meta nitgħallmu li ma jkun ma ma ma ma nintrabtu xejn magħha. Illum għandi karozza, għada m'għandix. Ma ġara xejn. Jekk inkun jekk nista' nasal f'punt li ma ġara xejn, tibżax jerġa' jiġi. Ġid hemm kemm trid. Dan li qed tgħid, dan li qed tgħid, ovvjament bħalma jafu ħafna fi Florida Urigani li qerdu parti sostanzjali minn Florida, urigani ieħor li għamel ħafna u ħafna ħsara proprju l-ġimgħa li għaddiet, djar, diżastru insomma. Però kien hemm persuna qal, ma jimpurtax, nerġa' nibda mill-ġdid. U ħadt pjaċir li dar fuq il-familja tiegħu. Qallhom darba kellna dik. Tibżgħux, ejja nerġgħu naħdmu flimkien ħalli jerġa' jkollna dik. Ma l-aqwa li għandi lilkom qallhom Dolieri, ibikkik, eh? Eżatti, ma taf li x'importanti għax min inti mhuwiex il-business tiegħek, mhux id-dar tiegħek. Min inti? Hawn ġew. Il-għad għandek kollox. Għandek kollox. Diġà għandek kollox. Aħna niġu fid-dinja diġà b'kollox. Bħala tfal nibdew nitgħallmu, sfortunatament, ħafna mill-adulti jibdew jgħallmu lit-tfal affarijiet li ħa jħodhom flok joħodhom iżjed viċin il-qalb tagħhom, kultant joħodhom iżjed 'il bogħod. Però, kif qed tgħid inti qed jinbidel l-affarijiet, ħa naraw bil-mod il-mod, mhux mill-mod, Ix-shift illi Hawn l-ewwel. Qed nerġgħu nu, qed nerġgħu niġu, qed nerġgħu nagħrfu li l-qalb huwa kollox. Qed nerġgħu nagħrfuha din li l-qalb huwa kollox. Għax kif qed ngħidlek jien, jekk jiena noħroġ barra issa u ma nsibx il-karozza waqgħet id-dinja tiegħi, nieħu pjaċir? Le, probabbli dak il-ħin u x'naf jiena, imma waqgħet id-dinja? Le. Jekk u ħa niftehmu, biex nitgħallmu dil-biċċa xogħol, trid tipprattikah. Trid tipprattika u kultant affarijiet sempliċi jaħasra, ddaħħal lil xi ħadd, tieħu pjaċir konverżazzjoni ma' xi ħadd, tiħodlu b'idejh, tiħodilha b'idejh, tgħid ċajta, tgħid. li ma neħdux il-ħajja daqshekk bis-serjetà. Daqshekk bis-serjetà. Di li ma norbtux l-affarijiet materjali tad-dinja magħna, anki l-Kuran Imqaddes isemmiha, li tpoġġix l-affarijiet li huma materjali 'l fuq minn Alla, hux vera? Mela Karl dak li qed tgħid jien nemmen li l-Kuran Imqaddes fil-level It-tieni kapitlu tiegħu fil-bidu nett qed jitkellem fuq dan is-suġġett li l-bniedem għandu biex jonfoq f'isem Alla. Hu qal li meta l-bniedem jonfoq f'isem Alla se jkollu ħafna u ħafna serħan ta' moħħ. Din interessanti qiegħda, li l-bniedem jonfoq il-flus f'isem Alla. F'isem Alla. U għaliex għaliex il-Quran jgħid li inti ħa jkollok linja gwida ta' fejn inti ħa tonfoq ġidek. Iva, iva, għax, għax jekk, għax, għax hemm ukoll, jekk pereżempju nonfq f'ismi, hemm possibbli għada jew pitgħada ngħid lill-persuna dak il-ħin tajtlek xi ħaġa, jiġifieri nista' nitkellem, jew meta nagħti lil ħaddieħor jagħmilni arroganti, egoisti, jgħid jien persuna li dejjem nagħti, le, meta nagħti f'isem Alla li Alla tani mitt ojro u minn dak qed nonfqu għaxar jew ħamsa jew sitta f'isem Alla lil ħaddieħor. Meta nagħti f'isem Alla dan il-flus, dan l-infiq ma jagħmilni aruganti u lanqas għada jew pitgħada nitkellem ma' dik il-persuna u ngħidilha li jien tajtlek. Le. Alla tatlek, Alla dak il-flus kien mingħand Alla u tajtlek f'ismu għax dak huwa tiegħu. Għalhekk ħafna drabi, Karl, aħna l-bnedmin xi darba naraw tazza nofs mimlija jew nofs vojta. Imma ħafna drabi aħna ma nasqux għal dawk in-nies li japprezzaw għall-inqas għandhom tazza. Allura naraw nofs mimlija jew nofs vojta, imma aħjar ħaġa li napprezzaw għall-inqas għandna tazza wkoll tazza. Hemm persuna li anke ma jkunux tazza. Jiġifi jekk il-bniedem jixti biex japprezza, hemm eluf tal-affarijiet fil-ħajja normali tagħna li napprezzaw. Imma jekk il-bniedem ma jridx biex japprezza, anke jekk ikollu teżor bħall-muntanja, dejjem se jkollu bżonn iżjed u iżjed. Hekk mm. pereżempju inti semmejt il-well-being, il-kwalità ta' ħajja. Ta' ħajja. X'inhu l-kwalità? Mm. Naħseb dan ukoll għal kull persuna il-kwalità ta' ħajja fisser differenti. Imma jekk nidlu fid-dettal meta naraw l-istorja tal-bniedem, meta naqraw soċjetà Għax ħafna drabi naqraw kotba imma ma naqrawx il-bniedem. Huwa importanti li naqraw il-bniedem ukoll, is-soċjetà tagħna, in-nies ta' madwarna. Naħseb il-konklużjoni sa jkun jekk għandi saħħa, jekk għandi familja, jekk għandi għandi qaraba, ħabib, naħseb għandi kollox. Għandi dinja. Imma Komunità. jekk jekk Community, community.
Komunità. Komunità.
Għax, għax, jekk, jekk m'għandix dawk in-nies madwari, jekk m'għandix saħa, allura x'għandi? Sar studju wkoll li nafu li min jgħix f'komunità u għandu komunità ta' nies, ħa niftehmu, jiġifieri għandhom is-sapport bejn familja, ħbieb, jgħixu iżjed. Nafuha din. Jgħixu iżjed u anke, anke dan l-aħħar ktibt l-artiklu ma deherx s'issa imma fit-Times se jidher fil-ġranet li ġejjin, hemm ktibt u dwar dwar riċerka li hemm jgħidu li meta l-bniedem ikun jagħti iktar u iktar lil ħaddieħor jgħin hu jħoss ħafna ferħan u ħafna kuntentizza u dak ukoll ikabbar lill-persuna fiżikament u anke jkun ikollu l-bogħod mentalment, fiżikament, emozzjonalment. Għax illum il-ġurnata, illum il-ġurnata Karl minħabba l-flus jew materjaliżmu, kemm hemm nies ibatu minn saħħa mentali. U dak li tilbes naħseb dik hija minħabba Ukoll, li ejju, ejju, ejju, inxerdu, inxerdu. Tajtni, tajtni.
U meta tagħti, tinsix, meta inti tagħti qed tgħin il-ħadd ieħor, m'għandekx ħin biex tkun M'għandekx ħin biex tkun depressed. Mela. M'għandekx ħin biex tkun imdejja. Għax it-tgħin lil ħaddieħor tant qed tħossok tajjeb, lanqas biss taħseb fuqha l-biċċa xogħol. U rrid inżid ukoll li naf li qed nitkellmu fuq il-flus u li nagħtu parti mill-flus għall-ġid ta' ħaddieħor f'isem Alla, kif jgħid Għatif. Imma ma ninsewx ukoll illi aħna nistgħu nagħtu wkoll. bl-attaġġjament tagħna meta nkunu madwar nies jew qed ninterattjaw man-nies.
Bl-imġiba tagħna qed nagħtu. M'hemmx għalfejn timla lil ħaddieħor. Il-ħin, il-ħin, il-ħin tagħna. Mela, mill-ħin tagħna nistgħu nagħtu hekk ukoll. Fhimt? Jiġifieri hemm ħafna modi għalavolja inti forsi, ħa ngħidu hekk, ma jkollokx ħafna flus ġid x'tagħti, Però għandek affarijiet oħrajn ukoll li xi stat li huwa xorta huwa l-istess huwa l-istess ħaġa u nixtieq insemmi hawnhekk ukoll li jiena nemmen ukoll. Onestament din, issa kultant il-medja jpinġuha mod ieħor u differenti u naħsbu li din id-dinja hija dinja kiefra. Spiċċat.
Imma l-biċċa xogħol hija din, jiena nemmen li l-maġġoranza tan-nies huma nies twajbin, eh? Il-maġġoranza ta' nies huma twajbin. Nieħdu eżempju hawn Malta biss biss. Again, għana kemm kemm il kemm il kummissjoni kont nitkellem ma' xi ħadd l-aħħar, kemm il-darba naraw xi tip ta' maratona fuq it-television biex niġbru għal xi ħaġa jew xi ħaġa oħra u huma ta' spiss. Għamilna sajf sħiħ kull weekend. Huma ta' spiss.
U flus kbar.
U flus kbar u dejjem in-nies jagħtu. Issa, l-intenzjoni tal-bniedem meta jagħti? Nemmen li l-maġġoranza tan-nies jagħtu għax verament jixtiequ l-ġid fid-dinja. Dak li qed issemmi qed issemmi. U l-frażi l-ftit mingħand il-ħafna tapplika għal. Karl, dak li qed issemmi qed.
Tal-aħħar sar il-ħin. Dan l-aħħar ukoll ktibt l-artiklu għax jiena persuna dejjem naħseb ħafna u dejjem nikteb suġġetti li jolqtu lill-bniedem. Dan ktibt dan l-aħħar

Imma min jaf kemm jagħmel ġid mal-ġenituri tiegħu, mal-ġirien, man-nies li huma fil-bżonn, kemm huwa persuna li dejjem jitbissem u jagħti ħin lin-nies li fil-bżonn. Allura hemm ħafna varjati, il-bniedem jekk irid jista' jagħmel ħafna mirakli. Karl, jien Darba naħseb semmejt qabel ukoll, jien kont niġi mill-iskola mat-tifla tiegħi u konna nitkellmu f'ħafna affarijiet u konna nitkellmu fuq xi ħaġa partikulari u kien jiswa ħafna, ma nafx x'inhi. U qalet, Papa, għandek il-flus daqshekk? Għedtla, Jien, Sinjur Viss! Qalet, Iva, Imma int Sinjur bil-valuri. Naħseb għandna bżonn, id-dinja għandha bżonn biex inkunu sinjuri fil-valuri tagħna. Fil-valuri u virtujiet u fil-moralità. Naħseb din hija l-aħjar ħaġa jekk kulħadd flus ma jagħmel jekk għandna miljuni u jekk għandna 100 euro ma jagħmilx differenza jekk Aħna nkunu nsiru sinjuri bil-valuri. Naħseb il-messaġġ, Karl, tiegħi illum għall-semmija tagħna li ejjew nippruvaw mill-aħjar tagħna li nkunu sinjuri bil-valuri. Bil-valuri.
Semmejtuha intom ukoll di x'għandi bikom. Jien ukoll ngħidilkom x'għandi bikom, inħossni onorat li għandi żewġt ħbieb bħalkom, bħalek, Ken u bħalek Atif. Għandi dinja bikom u dan huwa diskors li għandna ngħidu lil xulxin. Għandi dinja bik. Jien għandi dinja bikom li segwuna għaliex naf illi bis-saħħa tagħkom dan l-istazzjon ikun jista' jibqa' jagħmel dawn it-tip ta' sessjonijiet. B'differenza. B'differenza għaliex L-għan ewlieni tagħna hu li nkomplu nkattru l-ġid, l-imħabba, l-kompassjoni, l-għajnuna, li aħna nkunu sensittivi għal xulxin, li ngħinu lil xulxin kif nistgħu u bil-mod illi nistgħu. U naħseb illi dik li qed tagħmilna lilna bħala stazzjon u. U l-aħħar ħaġa u b'immanizza. Hi bil-qalb kollha, ma rridx nagħlaq qabel. Għax kien il-birthday ta' missiri fid-disgħa ta' Ottubru, nixtieq insellimlu minn hawn. Għala 86 sena llum. Alla jbierek. U għandek dinja bih. U għandi dinja bih, eżatt, eżatt. Ispirazzjoni immens. U l-mamma tiegħek?
Carmina ħa, wkoll.
U l-papa x'ismu? Albert. Albert. Happy birthday, Albert. U jalla tgawdi dik il-ġurnata u tkompli tgawdi dawn il-ġranet li ġejjin flimkien mal-familja. Grazzi, sinjuri. Pjaċir tiegħi dejjem.
Mulej magħkom. Sinjuri, grazzi li qgħadtu ssegwuna. Bqgħu hemmhekk ħa nkomplu